Бүген без сезгә март аеның видеожурналын тәкъдим итәбез. Рәхим итеп карагыз, алдагы берничә минутта. Толымбай урманы аланында кышкы спартакиада үтте. Буа мәдрәсәсе шәкертләре күрше республикада волонтерлыкта катнашты. Буалылар Рамазан гомрәсенә юл тотты. Коръән хафизләр мәчетләрдә хатим итә. Мөфти Камил хәзрәт Самигуллин районыбызда кунакта. Казан шәһәрендә республика күләм ифтар узды. Өченче март Буа мөхтәсибәте Рамазан аен каршылап урман янында кышкы спартакиада үткәрде. Иртәнге якта Буа халкы урман янындагы мәйданчыкка килә башлады. Имам мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хасанов бәйрәмне ачып җибәрде. Фәим хәзрәт Сөлейманов ял итүчеләргә уңышлар теләде. Бик
бәйрәм сизелә. Менә Рамазан алдыннан да, әлхәмдүлилләһ, шундый бәйрәмнәр оештыра башланды, әлхәмдүлилләһ. Инде Рамазан беткәч тә, иншалла, оештырырга. Бу инде күрсәтә безнең мөселманнарның бердәмлек, бердәмлекне күрсәтә безнең мөселманнар ничек Рамазан алдыннан, шушы Рамазанны шатланышып каршы алалар, әлхәмдүлилләһ. Бүген менә шундый бик матур көндә, иншалла, Буа мөхтәсибәте тарафыннан оештырылган ушу киләсе Рамазан шәрифне, иншалла, Каршы алу менә бәйрәме оештырыла. Бүген инде менә гаилә бәйрәме, Рамазан шәрифне хөрмәт итеп, иншалла, шунда спортивный мероприятие оештырыла.
Килүче ирләргә, хатын-кызларга, балаларга билгеләнгән урыннарда төрле эстафеталар тәкъдим ителде. Балаларга күзне йомып җеп кисү, шар тутыру, куышып йөрү, Ирләргә гер күтәрү, аркан тарту, вакытка йөгереп килү, хатын-кызларга киянтә белән кар ташу, тизлектә йөгерү кебек уеннар оештырылган иде. Килгән халык Пуэр кафесы хуҗабикәсе Ләйсән ханым бүрәнә өстендә пешергән кайнар коймак, мәдрәсәдә әзерләнгән пылау, Затлы кафесыннан тәмле өчпочмак, самовардан агып торган кайнар чәй белән сыйланып ял итте. Шундый күркәм чара үткәргән өчен беренче чиратта хакимият башлыгы Ранис Рафисович Камаретдиновка, Буа мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасановка, оештыручы Шамил хәзрәт Валиуллинга, Юныс спорт сарае мөдире Айрат әфәндегә, балаларны уйнатучы тренер Искәндәр Ильясовичка, ир-ат, хатын-кызларны уйнатучы ирле хатынны Измайловларга, Чараны оста итеп алып баручы Рөстәм Ахмадуллинга зур рәхмәтләребезне белдерәбез.
Унбишенче март Чувашия Республикасы Комсомольский районында республикакүләм ифтар мәҗлесе узды. Анда Буа мәдрәсәсе шәкертләре волонтер булып катнашты. Унбишенче март Чувашия Республикасы Комсомольский районында республикакүләм ифтар мәҗлесе узды. Анда Буа мәдрәсәсе шәкертләре волонтер булып катнашты. Иләдән соң шәкертләребез Круиз исемле кафеда ифтарга өстәл табыны әзерләүдә ярдәм иттеләр. Килгән кунаклар арасында Казан шәһәреннән Юсуф хәзрәт Давлетшин да бар иде. Ифтар вакыты җиткәч, шәкертләр ризык таратуда да бик актив катнаштылар. Урмай авылында яшәүче волонтер Илмас Земдиханов шәкертләребезне уңай яктан бәяләде. Бөтен эшебезнең безнең, бөтен эшебезнең иң күп эшне эшләде безнең Буа мәдрәсә шәкертләре. Шушы егетләр, әни берсе чәй эчә, монда мын егетләр, аларга бик зур рәхмәт, Буа мәдрәсәсенә бик зур рәхмәт, альхамдулиллаһ.

Хаҗилар Рамазан аен 26 мартка кадәр Мәккә-Мәдинә шәһәрендә үткәреп, Харам мәчетенә намаз, ифтарга, тәравих тәхәҗҗүд намазларына йөрделәр. Хаҗилар Гали ибн Абу Талиб, Әбу Бәкер, Гомәр хәлифләрнең мәчетләренә кереп, бик тәэсирләнделәр. 27 март көнне Илмир хәзрәт Хасановның төркеме туган якларына исән-сау кайтып җитте. Кылган гомрәләрегез, кабул булсын. Ерак араларны якын итеп килүче хафизлар Рамазан аенда районыбыз мәчетләрендә Коръән хатм итә. Госман, Хаҗиләр, Әбу Хәнифә, Әниләр, Камилә, Тәкъва мәчетләрендә һәр көнне бер җүз Коръән укылып барылды. Апалар хәтта авыллардан килеп хатим итте. Бу изге эш районыбызга бәрәкәт, тынычлык алып килер дигән өметтә калабыз.
Егерме җиденче март көнне мөфти Камил хәзрәт Самигуллин Буа мөселманнары белән очрашты. Рамазан аеның 17 көнендә, ягъни 27 мартта мөфтиебез Буа мөхтәсибәтендә булды. Биредә аны имам мөхтәсиб, мәдрәсә җитәкчесе Илмир хәзрәт Хасанов каршы алды. Шуннан соң Илмир хәзрәт мөфтигә мәдрәсә янында урнашкан яңа Илһам балалар үзәгенең бинасын күрсәтте. Узган елның дүртенче сентябрендә мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен үз ишекләрен ачкан Үсеш үзәге бүгенге көндә утызлап баланы кабул итә. Имам-мөхтәсиб үзәкне алга таба үстерү буенча планнарын тәкъдим итте. Ә кечкенә шәкертләр сәхәр һәм авыз ачу йоласы сәхнә күренеше белән сөендерде. Чара ахырында Илһам үзәге балаларына бүләкләр тапшырылды. Очрашу барышында Илмир хәзрәт Хәсәнов шулай ук Буа мәдрәсәсенең яңа комплексын тәкъдим итте. Аннан җитәкчеләр Карлы елгасы буенда урнашкан Буа Алан кафесына юл тотты. Биредә район башлыгы Ранис Рафис улы Камардинов исеменнән ифтар узды. Чарага 80 гә якын кеше, имамнар һәм авыл мәчетләре активистлары җыелды. Ифтар мәҗлесен Илмир хәзрәт Хәсәнов алып барды. Чакырылган кунаклар арасында Чувашия Республикасы председателе Мансур хәзрәт Хәйбуллов, Ульяновск өлкәсе беренче мәхәллә имамы Рафаэль Нәҗметдинов, шулай ук Дум-Эртыхач операторы җитәкчесе Ранис Вахитов һәм якын-тирә район имам-мөхтәсибләре бар иде. Ифтарда катнашучылар мөфти Камил хәзрәт Самигуллин җитәкчелегендә ахшам намазын укыды. Рамазан аенда мең савап бирелә, Кадер кичәсе булса, утыз мең савап бирелә дигән. Күп саваплар дип әйтәсез. Ә мәңгелек җәннәтне ничек алмакчы буласыз? Саваплар да күп кирәк. Саваплар да күп кирәк. Ифтар алдында безнең дугаларыбыз кабул була, кабул була торган вакыт. Хәзер вакытта эштән булса да, догада булсагыз, дога кылсагыз, иншалла бу

29 нчы март Казан Экспо күргәзмә залында республикакүләм ифтар узды. Унике мең кешегә табын әзерләнгән иде. Ифтарны оештыру бик югары дәрәҗәдә, тыныч, җайлы, уңайлы, бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Шулкадәр халыкны туплап оештыручыларга чиксез рәхмәтләребезне җиткерәбез. Буа район башлыгы Ранис Рафисовичка республика ифтарына бару өчен өр-яңа уңайлы автобус биргәненә олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Хөрмәтле мөхтәсибебез Илмир хәзрәт, ифтарга баручыларга хәер-фатихасын биреп, хәерле юл теләп озатып калды. Сәфәр кылучы мөселманнарга бик җайлы иде. Юлда дини вәгазьләр, районыбыз тарихы белән таныштырып бару, Нур өстенә нур булды. Төркемебезнең җитәкчеләре Фәнис Мөнирович, операторыбыз Шамил Наилович, табиб Баязит Султанович, автобус йөртүче Фәнис Таһировичка рәхмәтлебез. Ифтарда һәр кешегә бүләк ителгән Коръән китабын дөрес итеп укырга, тәфсирен аңларга, бу тормышыбызда Аллаһ кушканча яшәргә язсын!